Selâm aleykum, sayğılı arqadaşlarım! Siz şimdi Ayat dersleri programmasını seyir etesiñiz ve biz, menim adım Melek. Menim Lâle. Ve biznen beri birlikte cemaat erbabı Nariman Celâl. Selâmaleyküm, Nariman ağa! Aleyküm selâm, qızlar!
Nariman ağa, nasılsıñız, keyfiñiz yahşımı? Menim güzel, bilesiz, öyle dülber qızçıqlarım beraberlikte olmağa çoq memnunım. Sağ oluñız davet etkeniñiz içün! Siz de sağ oluñız kelgeniñiz içün. Neriman ağa, ya siz qayda doğuldıñız? Oy, bilesiz, halqımız sürgün etildi Qırımdan, onıñ içün men Özbekistan yerleride doğdım, Navai şeerinde. Ve doquz yaşında, sağ olsun ana-babalar, olar meni endi Qırımğa qaytardılar ve östüm endi ana Vatanımda. Vatan, Vatan sevgisi, bu nedir?
Oy, güzel bir sual. Vatan sevgisi çeşit türlü ola bilir. Birisi aytar, bu Qırımda yaşamaqtır. Men ise belleyim, ne yerde yaşasañ da, Vatannı ebet sevmek mümkün, Vatannı sevmek kerektir. Çünki bu topraq, bu yer saña öyle bir küç bere, o seni ilhamlandıra, o saña nasıldır bir güzel işlerni yapmağa öyle bir çare bere, aytmaq mümkün. Onıñ içün Vatan sevgisi er kes özüne bir añar. Siz de belkim bir öyle fikirge kelmeseñiz, çünki er bir adam özüne lâyıq bir öyle bir fikir tapa bilir. Amma Vatannı sevmek kerçek kerektir. Siz de men bellesem onı sevesiz, men kibi ve bizim halqımızıñ er bir insanı kibi Vatannı sevesiz. Men Vatannı pek sevem. Mına, Qırımdan çıqsam, bir yerge, uzaq, dülber de yerlerge, qayda dülber yerler bar, binalar, adamlar, amma ep bir Vatanğa qaytmağa çoq isteyim. Ya Qırımğa qaytqanda nasıl zorluqlar çektiñiz?
Bilesiz, menim yaşımda insanlar, qırımtatarlar ep bir aytacaqlar, ebet, biz Qırğızstanda yahşı evlerde yaşadıq, yahşı mekteplerde men bardım, meselâ, dostlarım bar edi. Bunı, er şeyni taşlap, Vatanğa qayttım. Mında, öyle bir ağır alda, yañı evde, yañı insanlar arasında, bu insanlar, yazıqlar olsun da, bizlerge öyle bir episi güzel qarşılamadılar. Olar bizlerge, bazıları, öyle bir aytayıq, Ağır yüreknen öyle bir baqa ediler. Ne ise, biz Vatanğa qaytıñız, bütün zorlaqlarından keçip, Vatanda yaşaymız ve men iç bir saniye bile öyle bir yazıqlanmayım, amma taşladım mına bu Özbekistan yaşayışımıznı, Vatanğa qaytım. Çoq Allağa şükürler bildirem Vatanda yaşağanımıznı. Büyükler birlik, birlik, deyler, bu ne? O, bu sözni da er kes özüne öyle bir añar. Men belesem, birlik, bu, sen halqımızğa, öz yaşağan yeriñizge, Vatanımızğa nasıl bir fayda ketire bilersiñ? Mına bu etrafında adamlar fikirleşip birleştirilseler, o birlik menimce sayıla. Amma Bilesiz, balalar, birlik, mına, er şeyden razı olmaq, bu doğru birlik degildir. Çünki öyle vaqıtları bar, mına, şimdiki zamanı kibi, sen birlik içün bazı adamlarğa aksine qarşı bir şeyler ayta bilirsiñ, öz razı olmağanıñnı bildirecesiñ, çünki sen duyasıñ, bu doğru degildir. Ve bunı içinde tutmaq, saqlamaq doğru degildir. Onıñ içün, eger siz çoq adamlarnen bir fikirde olsañız, siz Vatanğa, halqımızğa bir fayda ketirmege isteseñiz, onı er kesden razı olmaq degil de, Doğru yolnı tutmaq, doğru areketler yapmaq, mına bu birliktir. Ve elbette, bundan er kes bile yüz fayız razı olmazdır. Onı dayanmaq kerek, ondan keçmek kerek, vaqıt körsetir, kim doğru yaptı, kim ve kim doğru yapmadı. Amma, elbette, tırışmaq kerek, adamlarnen añnaşıp, adamlarğa öyle bir añnatıp, ne siz isteysiz, ve olarnı bu işke çağırıp, Mına bu birlikte bu işini yapmağa, ana tilimizni bilmege, medeniyetimizni işte inkişaf etmege, mına bu güzel bir birlikni añnağan bir arekettir. Ya er insan Vatanğa nasıl yardım ete bile?
Mire, güzel bir sual. Mında yolları çoq ola bilir. Mına siz güzel ana tiliñizde laf etesiz, e, mına öyle bir programmalarda iştirak etesiz, oynaysız, şiirler aytasız. Bu da güzel bir Vatanğa faydası. Birisi biznes yapacaq, e, bekim tükân açıp, işte, kerekli öyle bir şeylerni satacaq, birisi doktor olacaq, birisi, işte, başqa işlerni, jurnalist olıp, injiner olıp çalışacaq, amma er vaqıt Halqımızğa, toprağımızğa bir fayda ketirmege tırışacaq. Mına bu, men bellesem, güzel bir örnekler. Onıñ içün siz mına dostlar arasında mennen kibi ana tiliñizde laf etseñiz, Vatanımızğa, halqımızğa büyük bir fayda ketirecez. Ya sizde bar özüniñ hobbi? Ebet bardır. Asılında men şimdiki öz işimnen oğraşmağan olsam, Men muzıkanen oğraşmağa çoq seve, sevem ve, elbette, vaqıt tapsam, men bir muzıkanen onı uydurmaq, onı diñlemek, yırlamaq ya da çalmaq çoq sevem. Yazıqlar olsun, buña vaqtım çoq az ola. Amma ne ise tırışam, ana soñki sefer öyle bir rastkeldim, belli bizim bestekârımıznıñ Cemil Karikovnıñ evine musafirlikke kelip, onnen beraber aşçıq muzıkanen çaldım. Ebette, men professional degilim, amma ne ise yüregime bazı hoş duyğuları işte öyle bir taptım. Ya sizde nasıl zenaatlarıñız bar?
Asılında men öyle bir zenaatnı ögrendim, bu politologiya, bu siyasetimizni işte ögrettim, nasıl halqımıznıñ yaşayışını güzel öyle bir yaratmaq, olarnıñ, onıñ menfaatlarını qorçalamaq içün işte ne yapmaq kerek, nasıl areketler doğru ola bilir. Onı ögrendim soñ, jurnalist olaraq çoq çalıştım. Mına, ATR telekanalında, meselâ, çalıştım. Şimdi de bu zenaatlarnı devam etem, işte, yerine ketirem. Ve, elbette, böyle zenaatdaşlarım halqımızda çoqça olsa, çoq güzel olur. Amma er bir zenaat, elbette, güzeldir. Qorantanıñıznen ikâye aytmağa olursıñız?
Qorantam bar, ebet. Mende dört balaçıq bar. Mına yaqında daa kiçkene qızçığımız oldı. O daa bir yaş tolmadı. Elbette, men çoq sevinim mende ömür arqadaşım, balalarım olğanıma. Ve er bir menim dostuma men er vaqıt tevsiye etim, mıtlaqa qoranta olarda olsun. Çünki sen sevgen işini yapsañ, uzaq yerlerge barsañ, Amma seni sevgen, seni beklegen adamlar olsa, bu adamğa çoq öyle bir büyük duyğu bere. Ve elbette sen añlaysıñ, kimler içün sen bazı işlerni yapasıñ, areket yapasıñ, küreşten devam etesiñ. Ve men öz qoranta içün tırışam işte er şeyni yapmağa. Ya er insan, yañı insanlarğa Siz nasıl yardım etesiz?
Bilesiz, elbette, er bir mına ayrı insanğa yardım etmege çoq zor ola. Onı da tırışamız. Birisi hasta ola bilir, birisi ev qurmağa kerek, birisi da bir probleması çıqa bilir. Ve adamlar rica eteler yardım etmege, soraylar yardımnı. Elbette, sen tırışasıñ. Amma menim vazifem umumiy halqımızğa Öyle bir yardım etmege, er bir halqımıznıñ temsilcisiniñ bir çareler olsun, imkânları olsun, özüni baqmağa, özüne bir qazanmağa parasını, qorantanı baqmağa, bala işte baqmağa ve ilâhre, ilâhre. Menim vazifem işte öyle. Ve elbette halqımıznıñ vaziyeti içün, onıñ yahşı taraflarını da, yaramay taraflarını da bildirmege, olarnıñ etrafında bir laf etmege, bu da menim vazifem. Qorantanıznıñ nasıl raatlanasız? Oy, raatlıq bu ağır bir şeydir, çünki iş. çoq vaqıtını ala, amma, elbette, pek begenemiz beraberlikte olmağa, tırışamız bir yerlerge barmağa. Şimdi kiçkene bala olğan soñ, bizler çoq evden çıqmaymız. Avaları da, köresiz, yahşı degil şimdiki zamanda. Amma nasıl çare olsa, biz sevemiz Qırımnıñ bir köşeçikke barmağa, musafirlikke. Soylarımız çoq, dostlarımız çoq, elbette. Olarnen beraber eglenmege, oynamağa, aşlar pişirmege çoq sevemiz. Ya Qırımnıñ nasıl yerlerine siz barmağa sevesiz?
Asılında men Bağçısaray şeerinde, öyle tamırlarım o yerlerde, o yerlerni, öyle aytmaq kerek, pek sevem. Bağçısaray bizim qadimiy öyle bir şeerimizin etrafları. Amma Men Qırımnıñ çoq yerleride oldım ve er yerlerde, çöl olsa, yalıboy olsa, dağları olsa, güzel yerleri bar. Ve anda barsañ, mına Vatannı sevseñ, eger nasıl biz ayttıq da, er bir yerde sen öyle bir dülber şeylerni elbette tapa bilersiñ. Er bir köşeniñ öz nefesi bar, öz dülberligi bar, çiçekleri, taşları olsun, topraqları, men onıñ er yerini begenim. Neriman ağa, nasıl siz çal, mına siz muzıkanen oğraşasız, ya nasıl aletlerde siz çalasız?
Bilesiz, men muzıka mektebine de barğan edim, klarnet aletinde çalmağa, amma onı yazıqlar bitirmedim, yaşayış da öyle oldı, çarem olmadı. Onıñ içün mına klarnet çalmağa ögrendim. Soñ köy öyle bir klubı bar edi, anda barabanda işte çalmağa, bas gitarada, pianinoda. Onıñ içün azçıq-azçıq. Çeşit türlü aletlerde çalmağa tırışam. Evde de sintezator bar. Men onı özüm içün almadım, balalarım içün aldım. Olar da azçıq-azçıq muzıkanen öyle bir oğraşmağa ögrensinler, professional şekilde olmasa da. Çünki muzıka adamnıñ ömürinde büyük bir yerini ala. Muzıka diñleseñ, bir hoşlanasıñ, nasıldır bir duyğular peyda ola. Onıñ içün eger. Sizler de bir muzıka aletinde istegen dayıñ, meselâ, mına men gitarada da tırıştım oynamağa, universitetinde oquğanda. Men belesem, büyük bir fayda olacaq. Asılında bir sanaatnen oğraşmağa, nasıl bir şekilde olmasa da, bu adamğa çoq faydalıdır. Qorantada sizde bala bar, yanası olarnıñ adı?
Mende üç qız ve bir oğlançığım bar. Büyügim Adile, soñ Emine, soñ Cemil oğlum bar ve mına Nialçik soñ ki doğdı. Eñ meraqlısı mına ortancısı bizim qızımızıñ adı nasıl biz uydurdıq. Ömür arqadaşımnıñ qardaşı. Tamam şu vaqıtta qızçığı doğdı. Ve o oña, o vaqıtları seriallar, öyle bir türk serialları populâr edi, Yasmina degen adını işte aldı. Ve ömür arqadaşım maña da ayta, kel, bizim qızğımızğa Amina adını qoyacamız ve güzel olur, Yasmina ve Amina. Amma men dedim, yoq, razı degilim, çünki bizim halqımızda güzel bir adı bar. Emine, Aminağa oşağan bir adı, oña keliştik, onıñ içün bizde mına Emine degen bir qızçığımız bar. Ya siz nasıl da oquv yurtlarğa bararsız, universitetten ve klarnet oquvdan ğayrı? Elbette, er bir bala kibi men adiy bir orta mektebini bitirdim. Şu vaqıtta men muzıka mektebine barmağa tırıştım, üç yıl anda oqudım. Soñ ocam işte ketken soñ, men de Oquşnı öyle bir devam etmege işte çarem olmadı. Soñ men doqsan yedinci senede Odesa şeerine, universitetine bardım. Anda sekiz yıl oqudım, çünki aspiratura da öyle bir oquv yurtu aytmaq mümkün, bölge bar. Anda da oqudım. Ondan soñ endi qayttım Qırımğa. Başqa yerde oqumadım. O Oquv yurtum, yaşayış, öyle aytmaq mümkün, milliy areket, mına anda endi yañı dersler aldım ve ale da alam. Ana-babañız kim olıp işley edi?
Anam finans oquv yurtunı bitirdi ve Özbekistanda işte buğgalter çalışa edi. Amma Qırımğa qaytqan soñ, yazıqlar olsun, çoq vatandaşlarımız kibi özüne iş tapmadı. Ondan soñ bostannen oğraştı, östürdük pomidor, hıyar ve onı bazarda satıp, nasıl çoq, yazıqlar olsun, mına kene de bizim halqımız temsilcileri öyle bir para qazanmağa tırıştı. Babam ise büyük bir zavodda slesar olıp çalıştı. O, öyle bir oquv yurtları, mektepten ğayrı bitirmedi, amma qolunda çoq öyle bir işler kele edi. O, meni Çeşit-türlü aletlernen çalışmağa ögretti, çöküçlar olsun, baltaran olsun, stameska ve ilâhre, ilâhre, o meni ögretti. Onıñ içün men de evde şimdi tamır işleri yapmaq kerek olsa, özüm yapa bilirim, çünki mına babam meni öz vaqtında ögretken edi. Yemekte pite nasıl sizde eñ sevimli ders edi? O, sevimli ders, men bilesem, coğrafiya edi. Pek seve edim, çünki bütün dünyada nasıl memleketler, anda nasıl halqlar yaşaylar, nasıl bizde deñizler bar, özenler bar ve ilâ ahire, ilâ ahire. İşte, coğrafiyanı pek seve edim ve er vaqıt bu fende mende yahşı, yahşı bağları da ala edim, öyle aytmaq mümkün. Ocanı çünki seve edim, oca da bizge güzel, güzel bu öz, İşte, bilgilerni yahşı añnata edi. Ya eñ sevimli aşıñız nasıl? Oy, sevimli aşım, bizim, men belesem, ahaylar çoq sevgen aşnı mantı. Men olarnı çoq sevem ve nasıl bayram öyle qorantada olmasa, ömür arqadaşım tırışa onı pişirmege. Asılında aşamağa sevem, siz de, men belesem, sevesiz. Bizim milliy aşlarımıznı ya da yabancı, öyle men bilmegen yañı aşlarnı sevem. Amma, elbette, özüne de baqmaq kerek. Ne ise, mına, mantı men çoq sevem. Mına, keliñiz musafirlikke, men de sizni aşatırım.
Nariman ağa, ya nasıl siz bayramlarnı keçiresiz? Meselâ, Navrez, Derviza ya da Hıdırlez?
Bayramlar çoq ola bilir, elbette, bizim milliy bayramlarımıznı da öyle bir unutmamaq tırışamız qorantamızda. Mına, yaqın arada Oraza bayramı keçti, ögde Qurban bayramı olacaq. Er vaqıt men tırışam balalarımızğa mına bir bağ çiçiqlar, ana-babama da, ömür arqadaşına da keçirmege. Elbet, doğğan künleri bar, onlarnı da qayd etemiz. Asılında men belesem, mına menim yaşayışımızda, eger bizler bir qoranta toplasaq, bir yerde, bir sofrada, bu bizge endi büyük bir bayram. Çünki birisi çalışır, birisi mektepke qatnar. Biz çoq sevemiz öyle bir bir sofrada oturıp, Aşap ve çeşit türlü bekim oyunlar oynap beraberlikte vaqıt keçirmege men onı endi bayram sayam. Nariman ağa, ya siz nasıl tüşünesiz, bayramlarda sofralarımızda nasıl aşlar ola bile?
Faydalı aşlar olsun ve elbette bizim qırımtatar medeiyetimizni öyle bir körsetmek içün, Onı qorantaña öyle bir kütmek içün milliy aşlar mıtlaq olsa, o da güzel. Amma men mında kimsege aytmam, istegen aşnı, elbet, adam aşar, içimlikler içer. Amma siz bilesiz, eñ öyle bir mıtlaq olğan içimlik, bu qave olsa, onı içmege çoq sevemiz ve künde bir qaç kere de olsa, o bizim öyle endi adet oldı, onı unutmayıq. Nariman ağa, siz biz kibi balalıçaqlarğa nasıl bir ayat dersinen paylaşar ediñiz?
Gözel bir sual. Siziñ ömür devamında çoq dersler olacaq, çoq öyle bir vaziyetler olacaq. Siz, men ümüt etem, güzel qararlar alıp, ömür devamında yahşı yaşamağa tırışacasız. Amma, bilesiz, men özüm mına böyle vaziyetke rastkeldim. Eger siz bir maqsadnı körseñiz, bir vaqıt oña yetmek içün toqtamañız. Eger bu yol menim yolum, bu yol doğru yol dep saysañız, bir vaqıt toqtamañız, adım-adım olsa, kerek olsa, artqa qaytıp kene ögge barmağa tırışıñız. Men, meselâ, mına şimdiki öz. Yolun qısımına kelmek içün bayağı ağırlıqlar kördim. Para qazanmağa da tırıştım, öz zenaatını da qıdırdım ve ilâhre ilâhre ve aqlıma çoq kere öyle bir fikir kelgen edi, beki men başqa bir işnen oğraşayım, beki men başqa bir yerge barayım, amma neyse özüne bir aldım. Men Vatanda yaşap, mına bu saylanğan işini neyse, yapayım ve şimdiki zamanınan ondan çoq razıyım ve endi öyle bir fikirim bar, iç de istemez edim başqa bir yolundan ketmege. Onıñ içün iradeli olıp, siz de mına begengen işnen oğraşıñız, ağır da olsa, çünki soñunda Allah yardımnen, Ana-baba yardımnen ve dostları yardımnen mıtlaqa bu maqsadqa erişirsiz. Dostlar, men sizge daa bir kere hatırlatam, bizge Nariman ağa ayttı, öz maqsadlarına yetmek kerek, toqtamamağa, ve kelecekte öz maqsadlarğa yetersiñiz. Biznen bereberlikte Nariman Celâl edi. İleride körüşkence!